ƒe dukɔ teƒe sia teƒe yeke ne le nye kpɔ mi teƒe sia teƒe yeke ne le me tɔtɔgbi akɔsu adelia me le gbɔwo nɔge tso fifia de asi ne ga adre kple afã eyi da azɔ be eʋe dekɔnu wɔƒe yike Míena ŋkɔe be Pan Africa TV ƒe ɣeyiɣie gade. Nɔ gbɔnye, yɔ ame aɖe, ne ame aɖe nayɔ ame aɖe. Ɣeyiɣi da azɔ be míatee kpɔ be míaƒe dekɔnuwo, míaƒe lekewɔnuwo, nu yiwo katã bu le ʋenyigba dzi ku ɖe míaƒe dekɔnuwo ŋutia, wo yome tim nye kple wò míele. Gaƒoƒo ya me ehiẽ be wò hã nàɖe wò susuwo vɛ, nya ma kɔtɔ nye vɛ. Míakpɔ ɖa be aleke míawɔe wòanyo mahã. Mele teƒe ya egbea kple asiwòme dagadu yi ke nye nye producer, ke magblɔ be mɔɖaŋudɔwɔla eye nye sewa kple titi. Míete ge kpɔ nukawo le kevia megbe, amewo be biabiawo le teƒea míele ŋuti ɖo ge. Nenemake míeyi ge ɖe Mafi nyigba dzi, míese be wobe nanewo dzɔ ɖe Mafi nyigba dzi kɔ srãe me. Wobe wowu ame aɖewo le teƒe ma yi ke eŋu dɔwɔla aɖewo ƒe ƒe woawoe wɔ dɔ ma. Nenema ko magblɔe ma be eŋu dɔwɔla aɖewo woawoe wɔ dɔ ma. Ta míeyi ge ɖe Mafi nenye be míaƒe asi ka video yi ke gblɔm wole alo míaƒe asi ka mía nɔvi yi ke alo mía dɔwɔhati yi ke le dɔ wɔm le Mafi nuto me mɔa, ele eme ɖe ge na mí nu yiwo katã dzɔ le teƒe ma elabe wobe ehu ehudɔwɔla yawo le teƒe ma dɔ wɔm wole ko nye be wole amewo wum kɔ hele woƒe veduwo li mee. Nyateƒe wònye o, menye nyateƒee wònye o. Nenema mía tɔgbuiwo wɔ hu dɔ va yi ma? Nenye be nenema wɔe va yi ɖee, ke leke wɔ mi mese kpɔ o? elabe nyemena nuwo gɔme sem o. Ta míegege ge ɖe teƒe ma. Nenye be mía nɔvi eva dzia koa, míele eyi ge. E, Rizqe! Hello? Rizqe, ènye ŋkɔ sem a? Wɔ ŋkɔ sem. Aha, míedo ɣe zãna va Pan Africa TV. Yo, ma ate ŋu do ƒe ye ma do ƒe nye blewu ne enukpɔlawo kpakple enyaselawo katã le Panafricanism. Aha, Beɖeku nɔvinye, nane be ogbe ne yi dzi ne mi vi sia. Beɖeku agbe. Aha, azɔ hã mega te le TV ŋti o. Ok.
Ehe, ale be mia se wo nuƒo nyuie. E, kɔsiɖa yi ma enya yi wo se mi le nye be wo be nanewo dzɔ ɖe mafi ŋto me ye ma gblɔ be ewoe nye ame yi ke te ɖe teƒe ma elabe me nya nyuie be le dɔ wɔm le Dela FM. E, mi domi ma bi wo be ɖe nuka tututue dzɔ Ye teƒe kae enu edze gɔme tsoe? E, yo tɔgbe me da gbe ne enukpɔlawo ke kpakple enuselawo katã. E, meka ɖe edzi be ale egblɔae enye nu yi ke ne edzɔ pɛpɛpɛ yi ke ame ɖe sia ɖe yi ke nele tɔŋuto me goduua Wo enya ƒo ne nyae kloe. Abialo va ɖi le mie gbɔ le egbe nu sɔ me nene. Eyi ke mele nu ƒom egbea, eh, enye vi, toto a nɔvi yɔ woa, wonye nɔvi woƒe ame ade. Wɔ nye ame yi ke wo dze agba ɖe sia ɖe wo wu agbe ne nɔvia le yi ke wo ɖe ŋkɔ na be Mercy anyi na xɔ ƒe blablae xɔ eve. Ke le nudzɔdzɔe yɔ ma, enudzɔdzɔe dzɔ Le Didier Paquet va yi me le 2024 ye enudɔdɔɛ dzɔ. Ke le nudɔdɔɛ dzɔ vɔ megbea, enugɔmekuku kpɔtɔ nɔ edzi kokoko. Ke asi va su aƒenɔvi yi ke woɖe ŋkɔ na be Augustin sia woyi kpe dzi yi ke nye ŋutsuvi yi ke ne bu ta yi ke nye Nelson wo former girlfriend. alo former boyfriend yike le edzɔdzɔ ma emtse ŋtɔ wanya me yike ne kpele mie ŋti be mie basi ka e nyɔnuvi yike de ŋkɔ na be agɛstin kɔ le ŋgɔ ŋgɔ ku ɖevi yike fi be kɔl mamle yike ne nɔvi yike ne fi anyi na wɔ afi kua yenya me yike wɔ kunu kpakpli ke le nuƒoƒo kpakpli vɔ megbea eɖi fi kɔkɔ be afɔtɔ fiɔ yiƒe afɔnɔvi fiɔ yiƒe agɛstina wo avi evi yi ke woɖe ŋkɔ na be Wisdom Hedzidɔ yi ke xɔ ƒe blatɔ̃ vɔ ɖeka ya, enye ame yi ke ne wole ɖoɖo wɔm ke ne woate ŋu aɖo ta liter. Ke abe ale nyɔnua dze le emɔkpɔnua dzi nena, Wisdom lae ma do Lost Short ame yi ke aha wowɔ Liverpool tɔ ƒe Banama yellow yellow tɔ awuwo kɔ to. Nɛ abe ale nukpɔlawo le kpɔm nene. Ke le eke ma katã fiu ma, enye be woye vedu ɖo ge yi ke wodi be nate ŋu ato vedu bubu ne nɔvi ke ɖe ŋkɔ na be aɖe si tsɔ yi ƒe. Ta wohiã ne amewo ŋuti teƒe alɔ yi ke wakɔ akɔ ɖo veduɔ ne yi hã yi ke nye kɔkuwo. Ke le ŋkuŋume kuku ɖi be kpɔtɔ be wode agba ɖeka ɖe mɔ dzi ne woato ne woate akpɔ ame nua. Èkpɔe, ke le eŋlɔkpɔkpɔ mea, edze agbagba ƒe amenuwo ale wòate ŋu abu nɔviwo ƒe agbe alo ke wobu nɔviawo ƒe agbe. Ke ame yi ke nɔ le eme hafi ɖe nɔviawo ƒe agbe la ye nye aƒenɔvi si ke nye Augustine, Augustine sia wodzi be kpakple Wisdom, Xexlẽ kpakple Courage, eh, Virgil wonye ame yi ke ne ɖe nɔviawo ƒe agbe la. Ke le agbeɖeɖela vɔ megbea, wokɔe kɔ yi blɔkɔƒe, yi ke nye dua le yi ke netete Adidome ŋti kpoe ko, Adidome North Electoral Area, yi ke ne woate ŋu adi ɖe teƒe ma. Le teƒe ma, nɔvi yi ke woɖe ŋkɔ na be John gblɔ. Richie, Richie megbɔna. E, fifi lea, wole gama gbã ale be míkpɔ be woho ameta aɖe. E, etama ɖe ɖefia be ye hã woɖi xoxoxoa. Woɖi tama xoxo.
Wo si ta mahoho. Eta wisdom lae ye nye ame ma ne le ame salati. Wisdom lae nye ame ne le ame salati ye egbɔ wo wu eh de eh Nelson anyina la. Afi wo ye didi ƒe le gblɔ kɔƒe. Ta abia le me le gblɔ gba nene. Ke eh John gblɔ kpakple Noah gblɔ fi Yohanes gblɔa wo nye ame ke wo tateli le dale nɔ huhu etre huhu nɔ si le gblɔ kɔƒe nɔ subɔ subɔ. Keklẽŋkɔ kuku ɖee fia be eyi ke ne Augustine kpakpli Carrick kple Wisdom a wowua mí vɔa, ye gbɔ wokɔ amea kɔ yi ye didi ƒe le woɔ gbɔ yi ke ko enye nu yi ke asi va su dzi. Ke Noah gblɔ yi nye ame yi ke ne le tram ke wotate kpɔa akpɔ be yi nye ame yi ke ne le wotate dzi kplikpli ta ke wotate mega va li oa, enu wotate akpɔ do nu le ŋɖesiaɖi me ko ƒoƒo kple neneviwo hã woɖe asi le ɖesiaɖi si ne ta. Abi ame yi ke nekpɔ nuteƒe alo nuɖase ŋutinɛ ne ko woɖase ɖeka ɖi ŋutinɛ. Kpɔ vɔ yi ke ne John gblɔa, egblɔe ke wòxɔ woƒe ami eve, ke Agesi kple Karit kple Wisdom woƒe ami evea, egblɔe vɛ nɔ manyɔ be yewoado ha yewoatɔ ŋugbe ta anye nu yi ke aɖe ku ne yewo. Ta yewo ƒe tate mewɔe aɖi la hafi bu ta le yewo gbɔ o, ta yewo mate ŋu awɔ nu yi ŋuti dɔ tɔ ŋugbe. Ke le xexeamea me katã mea, akpɔ be woƒe nɔvi Noa meɖo to wo o. Yi ke ɖevi susuewo hã ɖe nye be wo hã mete ŋui kpɔ tenya le polisi station be polisiwo ne woate ŋu age ɖe eme awɔe be woate ŋu a save woƒe ɖokui le gɔme vɔ. Ke le nugɔmekpɔkpɔ me asi va su wo katã kloe dzi. Ke vivi le alome gbɔ na lo ke ɖetugbie hã xɔe se exɔe de eme be eye hã ye nɔmekafi wowɔa maoa? Ɖe me. Ɖetugbia exɔe de eme be ye nɔma hafi yewoawu your boyfriend a? Eye ɖetugbia exɔe de eme. Ke vivie ame nene, ame, ame, amegbetɔ nenee mi kpɔ fiɔ le a, enumekukuwo me, ame nenee kee mi te kpɔ be wowu wo. Nukatasiwo ma ke mi ge le e, gblɔ kɔƒea Yi ke ne si nya me yi ke tri simi le asimi va kpɔ mamle wa, ne si wokuku le akɔ ŋti kukua kpe le ama mle ke mi kpɔ ŋti wa ma me ne ye mi kpɔ le gblɔ kɔfie. Ta le gblɔ kɔfie yi ma ke mi yi wo dzi dzi ne si ŋti la eta wo ku ne si ŋti la kɔ vɛ dzi ene ne si le wo ku ne si ŋti la kɔ vɛ ke wo ga ku ne si ŋti la kɔ va wo li tra le le xɔ me yi ke kpovitɔ na wo nya be ne wa tɔ agba tre ma. Le tragbagbã me hã, wogakpɔ ame bubu le etra gɔme yi ke kple amewo ta. Etae la, edze kpɔtɔ be ele xoxo. Etra amewo ta ele xoxo. Gake le ŋgɔ bubu gã hã, wogali agba gã aɖe kɔ da ɖi yi ke kɔkutɔwo ne egblɔ a gagba kɔkutɔwo nya me yi ke wote wokɔ he kɔ tu eme kura wo lɔ nu kpɔ wotrɔ mɔ kɔ he kɔ tu eme gbogbo zã. Ta kɔkutɔ ase me nyuie. Wo nya me ke wo li do ta le ke kpovitɔ e dza gba be nɔ gba e tra kama ha ke kpovitɔ ka fɔkɔ tɔ nu yi ke wo ka fɔkɔ tɔe kɔ ɖo la a kpɔ be da gba mu yi ke ne e kpɔa tɔgbe ma nya kpɔ nɔ wo ame gbɔ tɔ ke ne do go ne e mu dza yi gba le gama gbla a be sɛmɛnti wo me kpɔ da le nɛnɛ. Le amie mumu dɛnŋgba ma, dzedzeme didi he tɔtɔe be amie a nɔ djinu ame at ame ne alo djinu ame atɔ. Ke wo wo djedje me ha edji nyɔnu yike e wo djedje me la be nyɔnu nene. Wo nye ame lolo akpɔ be dɔvi ha le sita ke wo gba ne wo kaka nenema ko akpɔ be wo dɔvi kpi wo nu dodo kpi wo nuɔ ke nu ale wo le fia nye nu yike ne tra le anyigba gama ame ɖesiaɖe kpɔ. Ke le ego didi vɔ megbe kɔ va mɔnu go djia akpɔ be e eve vi ale ha ga le Woƒe exɔ me yike le esra gbagba tama gbagba hã ma wo ga kpɔ vi ɖevi yike ko anɔ vi eƒe ene ƒe ƒe atɔ ƒe ye wo tsitsi ma nɔ nenema ye hã enye nu yike wo ɖi le to le teƒe ma ta kpɔ kple nurse ŋtia ye nye ame yike ne wɔ wonye ame ame ene mi kpɔ le blɔ kɔ ƒe enye ŋkɔ se ma Richie Richie nye ŋkɔ se ma. Hello. Tɔgbe mɔlɔn kɔ se. Aha nye bebie nye be ke fifie ɖe ame nene ŋke wo le so fa ame nene ŋke wo lɔ. Ame yɔ kata fio wo le nye amɔ ƒe ame ade. Fifi la mi nɔ sesem be hafi wo ate ŋu adze wo le le gɔma wo be wo ka nu wo ya faka la gbɔ va yi ka nu ʋu e ke wo dze nua kaka gɔme nu ka wo do tso mɔ susu e ale ale ke nu kaka tsɔ he yi kafi wo te va ke ɖe wo ŋti. Ye enu kaka ɖe fiɔ kɔ to be e e nursing anyina yi ke ne nye nursing. Alo xɔɖola yi ke wobubua wova yi yɔ nu, wova yɔ Nelsi ŋuti la, gake Nelsi mete va ƒo nu o. Etɔgbui yi ke wobia na va kplɔ Nelsi kɔ vea, etɔgbui ŋkee va ƒo nu gblɔ be, Nelsi ya, ne wodzre si ne woayi kiɛ wòle hafi wòbu ta la, Gake ne susɔe mete ŋu ƒo ɖi egbea aƒo nu tsɔ. Edze be woade yi ke le nu me na Taɖodzikpakplaa. Wose aɖia le nu me nɛ. Tametenuƒoƒo gbɔ ta woblae hã. Ta nenye be wotre si yi wògee ne wòaku ta la, woate ŋu ake le eŋuti wu ne wòava le edzi le ekpe nu nenema. Ta le kamakataƒuiwo mea, àkpɔ be wonye nu yi ke ne ewɔe be dzilawo alo nurse ƒomewoa, wotrɔ wɔ follow up kɔ vaa ee dzi ene ne wodzi le hafi dzebiabiawo va le dzɔdzɔm. le edzi yi. Eyata akpɔ be le nu katã ƒe mea, ye nye nu yi ke ƒe ƒo ne le tsi hafi e, le go ɖe sia ɖe me. Ta ne mi le ŋku le nu ŋuti akpɔ be gbegbewo alo nɛnfi ƒomeo wa, wonye nu yi ke ne wɔ ka le fi wɔ be ne wosi e, ekpɔkpɔa eva le dzedzete tɔxɛ gbegbe. Se ŋutɔ ɖe ema fie wonye alo amedzro wonye le dua me.
Tso Sabdan menye edua me dzi etɔwo. Ok, medie mabia be ɖe ame yiwo katã wɔ nua ɖe edua me gama viwo nya? Edu ka me wotso?
Agɛstin tsɔ yi ƒe wotso dua me dzi. Agɛstin tsɔ yi ƒe tso mafia tsɛ ƒo. Ke Karit Bedzo etso aʋakoɖo me. Wisdom Hedidɔ etso aʋakoɖo me. Ye hã nya dudɔ me gblɔ vɛ ɖe. Ke akpɔ John kplɔ ye hã tso agblɔ kɔƒe E, yo, e, Noa gblɔ etso gblɔkɔƒe. Yohanes gblɔ ye hã tso gblɔkɔƒe wɔƒewo nye du yi ke nele e, adidome gologbee ko. Ta ne tso gblɔkɔƒe yi e, adidome yi gblɔkɔƒea, menyi nɔ dzi alo ne yina tso gblɔkɔƒe koa, eto dzatsi ne dzi ko vi ko ege ɖe gblɔkɔƒe nye du yi ke nele gama ko. Fonya meda gbɔ banya gblɔ nao kekeke nɔ wo yome eh story ya medi be nanɔ yome next week ne mi va ne mia biao teƒe yike mi ɖo akpe kakaka. Eseseɖiƒe ma ɖasi ɖe tsɔ leke dela va kpoɖo me nyi tsɔa ewɔɛ be wisdom wa kpa dzi yike mi gela eh inye elo ma gba mɔ le sesee wisdom ɖefiɛ kɔte be yeme dina neke yike nye ame kuku aleke le yɔ tre kpo nu. Eyi ke ne woɖo egbɔ ne wòagba eteƒea, ebe naneke mele gama o, gake kpovitɔwo di ɖe edzi be negba enuɔ, ke wòkɔ piga kɔ ka anyigba zi eve zi etɔ̃a, ewɔe be tagbasusuwo do ʋee le eya me tsitsi kɔtɔe be enu vevea lé sabata flae ele dua gama. Yi ke le ekuku me vɔa, akpɔ be yehã ame kpli blibowo nye nu yi ke woku ɖe teƒe ma. Ta le Wisdom ha wo esrẽ kpe nu yi ke ne woku katã kpli wo ɖe teƒe ma, akpɔ be ame dzedzema Ana be ame woame etɔ̃ le Wisdom ha wokpɔ nu dzia yi ke ne eh, woku eloa la. Eh, eh, Richie akpe kakaka nɔ nɔ nuwo monitor ne mia leke ko nyo kwa mi ganu ƒoge kplo akpe. Emae nye miaƒe dɔwɔhati yi ke le Ɖela FM Wisdom kumɔdzi. Vɔ ŋkɔe ame geɖe nya nɛ kpoe nye Rich Key. Mida akpe manya gblɔ na wò. Ke míayi ɖe edzi wɔbe eye tsi tre le mía ŋuti. Gbea me babiawo, maɖo babiawo ŋuti. Ye magblɔ be, Mía ma ɖo yi ke kpe ɖe mía ŋuti nyi tsɔ va yi wɔbe míŋlɔ ame ɖeka eve alo be míte yɔ ŋkɔ o. Egbea míle ŋkɔ mawo yɔ ge gakea mele gɔme dze ge wò hã nàdze gɔme. Kpekpeɖeŋu yi ke míwɔ ne míyi tsɔ kɔsiɖa va yia, medi be egbea wòawu nenema. E, tɔgbui. Medie mabia be le dzɔdzɔmenyawo me alo le míaƒe dekɔnuwo mea, wogblɔna zi geɖe be, Eem, takumemama. Hum. Ebe wogblɔna zi geɖe be, takumemama. Medie mabia be ɖe tɔgbi, takumemama ɖe yenye nu kaa? Le Eʋeawo ƒe dekɔnu mea, takumemama menye dekɔnu wònye o. Gake ne míagblɔe kpuia, takumemama kpui koa enye adzɔgbeɖeɖe, enutata kple atamkaka. Takumemama enye adzɔgbeɖeɖe, enutata kple atamkaka. Nenye be evi aɖe dze agɔ le enɔ dzia, ye agɔdzedze ma, enɔ ma se veve ŋu keke gbe ma. Egblɔna be, Ne ɖevia mekpɔ nyuie o alo ne mekpɔ nyuie oa, mama takume kpli wò. Takumemama enye vevesese ƒe nane yi ke wowɔna megbemakpɔmakpɔe ye biabia nye be mɔ ka dzi wotoa hema takume. Taku yi ke míenɔ wozã kpɔ ye wozẽ teƒe didi ye womana. Yesu si ta nye taku nye be le gbɔgbɔ ma, míatɔ gbɔ xɔe se be amegbetɔ ƒe ɖa nu makumakue wònye, ye nenye be wotsɔ ame aɖe ƒe ɖa, woxɔ amea ƒe ŋusẽ. Ta nenye be míanɔ bla taku kekekeke ye takuɔ, etsi ɖo teƒe aɖe yi ke fi woatia lã mea, womanɛ taku me ye enu mɔa nenye be wòyi dzia, gbã evi, mate ŋu agakpɔ nɔŋ kum o. Ne enɔ dze dɔ vi mate ŋu ate ɖe eŋuti o, ne enɔ kua vi mate ŋu ate ɖe eŋuti o. Enye nane yi ke teƒe kpɔlawo gblɔ be menyo o. Ta tɔgbuawo kpɔe de dzesii be menye nudeamedzi wònye o. Ta womelɔ̃na be ame aɖeke newɔe o, ye womefia mɔ yi ke dzi wotua hewɔnɛ hã o. Gake takumeme ma ɖewo lãna takuwo me hafi nyagbɔgblɔ aɖewo li wogblɔna hafi enui wòle be amea nawɔa, wòawɔe. Ta ne le takume ma ma di ma eli nenemae wòle ye ma. Vɔa egbea ɖeko wokɔe gblɔna hedoa vɔvɔli evi abe enuya ene agblɔ be ne menya oa nye kple wò mia ma takume. Vɔ nenye be nyɔnua le doe dzi ma takume kple via ke vɛ ɖevi ma ewò kple nɔwoa. Vɔ nu mɔwo tɔgbi ne dzɔ ye hunɔ aɖe ble wò alo wòsɔfɔ aɖe ble wò be yeate a reverse alakpa wò me dzɔdzɔgɔ no enunyanya tɔtɔtɔtɔe wònye. Tɔgbi medi be mabia be ɖe le míaƒe dekɔnu me ŋkɔ yawo ɖe gɔmeɖeɖe kae li nɛ elabe etɔe ke dzi ma tso dzo dze ye nɔe dzi ma tso Kumasi. Vɔa tɔgbi womenye mí le Volta Region o. Metɔ akɔe si.

Ke ne wodzi ŋutsu kɔsiɖa le blu ma, woawo yɔe be kwesi. Gake ne wole ame aɖe yɔ be akwesia, ke fia be enye ame aɖe yi ke wodzi kɔsiɖa gbe yi ke dze akɔsiɖae. Azã enuyɛ dekɔnu yi ke wɔ eblɔwo nɔ gbɔgblɔ be akɔsiɖa akɔsiɖa. Nenye be wodzi wò gbemagbe ye wodze akɔsiɖa edzi ayɔ ame ma be akwesi. Amee biabia be susu ka tae wogblɔna be dzrovi mekɔ amekuku ƒe tagbɔ o mahã? Ye ame ya hã tɔe nye be ebe tɔgbi dzonu nenee wòle be míado o, eye susu ka tae wodia dzonu ɖo mahã? Mía tɔgbuiwo wodoa dzonu le mɔ vovovowo nu. Emɔ etɔ̃ nue nye ame nya be wodoa dzonu. Gbãtɔe nye wodoa dzonu tsɔ ɖo atsyɔ̃e. Evevelia, wodoa dzonu hekɔ da megbe na ame ɖokui alo kɔ protect ame ɖokui tso gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋui. Ye etɔtɔlia, wodoa dzonu ɖe dekɔnu ƒe e mɔɖeɖe aɖewo nu. Le kpɔɖeŋu me, ne míedzilawo dzi viwo vɔ ɖeviwo dze azɔlizɔzɔ vevitɔ nye nyɔnua akpɔ be wodia dzonu woƒe koliwo me. Nenye be ɖevia afɔ woƒe ŋusẽ mele afɔ mɔa, woƒe afɔwo ɖua ŋusẽ. Ye nenema ke wodia hã be ɖevia ƒe sobo natso kpokpokpo. Ama, ne míenɔ wo dzi vi vɔa, wodie dzonu ekɔ abe atsɔɖoɖo ene. Ye nenema ke dzonu ma ke wode ekɔ kple ali hã enye nu yi ke edea megbe na wo le e gbɔgbɔmeŋusẽwo me alo ɖoa ŋusẽ amegbetɔ le gbɔgbɔmeŋusẽwo me. Ke ame yiwo nye dekɔnu wɔlawo hã haɖo yia dekɔnu bia dzonudede haɖowoɣi. Ye dzonudede hã ebiabiam be ɖe zinenee, dzonu nenee wòle be woade mahã. Le mía tɔgb, mía mamawo godzia, abe dzonudedea lia, mía tɔgbuiwo de dzesii be enuxexlẽ aɖewo li yi ke nye enuxexlẽwo yi ke wonye enuxexlẽ tɔxɛ aɖewo ɖe gbɔgbɔmenyawo ta. Ɖe susu ma ta dzonudede alia, womelɔ̃na be yewoade dzonu yi ke asɔ abe dzonu eve dzonu ene, dzonu ade alo dzonu enyi, womedii o. Wodie dzonu tso dzonu etɔ̃, atɔ̃ alo dzonu adre gbɔsusu me yi ke nèdi. Nenemae le wò dekɔnu mea, wodena dzonuwo mawo. Ame aɖewo bia be, Bia ɖo ku ɖe Kristotɔwo ƒe nanewo ŋuti vɔ nyemedi mage ɖe teƒe ma o. Tɔgbui bedie mabia be ɖee le kukuɖeɖe me. Bedie mabia kpɔe ko be ɖee eɖano me mekɔkɔm nam va se ɖe egbea o. Le xexeame ƒe gɔmedzedzie me ɖe, teƒe ka tututu eŋawo dzɔ tso? Medidi manya elabe eyi wogblɔ mua la vovototo le eme. Enya ma mele eme gbaganagbie ne nàse ɖokuiwò gɔme egbea. Haa! Frank ku mu zi nena mí CD bla tɔ̃. Mía mama Patience Afia Shiang gbɔ na mí CD bla atɔ̃ vɔ ɖekɛ. Mía tɔgbe Linus do vɔdzɔ gbe nena mí CD bla vɔvɔ ɖekɛ. Ye nenema ke nye David Amete ku na mí CD ewo. Victor kɔku nyo ɖeka CD wue nena mí.

Ben dzitɔ CD blave ye nena mi egbea Promise Abonkra CD blave vɔ ɖekɛ yo wo be nena mi Martin Atsu mɔdo ena mi CD woe eve ye nenema ke nye Bless hamenu nyitsɔ mi me yo ŋkɔ ye nenema ke nye Mister Kennedy me yi ma gbɔ va. ne wɔ kpekpeɖeŋu na mí nyi tsɔ yi ke mí me yɔ o. Elias ɖɔ ŋkɔ si ɖi wòye nena mí nyi tsɔ kɔ srɛ va yi. Yɛ nema ke nye Rabisco aba. Rabisco aba nena mí si ɖi ewo. Joshua du, dugbe, dugbe tete si ɖi wi, si ɖi bla atɔ nena mí nyi tsɔɛ va yi. Yɛ nenema ke nye efo Felix dɔ sese Nunɔamesiɖi wee ɖe ke. Mike Ayete ha nunɔamesiɖi ahan. Amewo kpe ɖe mía ŋuti ema egbea na míedze egɔme. Wo hã kpe ɖe mía ŋuti egbea ale be wɔna ya ne míakpɔ ale yi ke míeyi ge ɖa. Egbea be ɣeyiɣi tsi tre ɖe ŋutinye. Míaƒe mafiyiyi va xɔ ɣeyiɣi akpa gãtɔ. Ke medi be mazã mɔnukpɔkpɔe mada akpe na efiatɔ yiwo le aŋlɔ me wo dometɔ ɖeka. Efiatɔ ya ya nye Anyako. Anyakotɔwo ƒe fiatɔwo dometɔ ɖeka yi ke nye Tɔgbui Akaba, adrelia ƒe fiatɔ yi ke woyɔ be Fiatɔ Ameko. E, tɔgbui ya etsɔa menɔ kpɔm vie ko gblɔ nam be tɔgbui akɔsu wò nuku nye nuku vava. Enɔ du edi be yeado gom xoxoxo anɔ abe ƒetɔ nye anye kple mi medo go kpɔ megbe ne be ao ɖe nyemate ŋu agaɖe zɔa ya ame aɖeke gbɔ nenema o. Egblɔ na be, Fifia ye tsi ŋusẽ megale ŋti o ta ye be mava etsɔ mi dzagbagba mi va yi do ɖe mia tɔgbe ye dzi. Eeh medi be ame sia ame yi ke nye ya no da kpe nɛ. Ekpe ɖe mia ŋti le aɖaŋu ɖoɖo aɖewo me. Vevietɔ gbãtɔ nye be ebe tso gbea dzi tso etsɔe va yi yi ke meva gbɔ dzia ye do tafla tse nu be ye xɔ kuku yi ke ɖɔ me nɔa gbadza ma kple ɖekakpuiwo ƒe awu ye do me nɔa ye xɔe le asinye. Ebe Togbɔ be ɖekakpuime nye hã yi fia ye hoe le asinye. Ne mele aƒe me mate ŋu anɔ dom. Ne meva yi teƒe si ƒo mate ŋu de ŋua. Edu mee menye, menye ŋumitɔwo ƒe ɖeɖewo ƒe fia ko menye o. Ta yi wole nu srɔ̃m, ɖeviwo nu srɔ̃m tso gbenye ta. Tso gbe ma gbe dzi etsɔe va yi dzia, ɣesiaɣi ne yewoakpɔ nya manɔ avɔm. Ale be tɔgbia dze agbagba. Ewɔ dɔmenyo aɖewo tsɔ yi ke mi mese gɔme, mi mekpɔe kpɔ o. Togbɔ be mele kpɔm be aa kpɔtɔ yi teƒe wòtsi ɖo hafi le dɔmenyuiwo gbegbe wɔm ma awɔ o. Egbe nu be ele be yeawɔe, elabe fiatɔe yenye. Nɔ be fiatɔ, ame kawoe nye fiatɔwo? Le tɔ ŋu mea, míwo míegblɔna be, e, tɔ ŋutɔ gblɔ be, e, zikpuitɔ. Aŋlɔwɔ be fiatɔ. Wowoe nye ame yiwo ke ƒe ata ta efia nɔna. Wowoe ɖoa aɖaŋu ne fia wòsena. Wowoe, nenye be wogblɔna be megawɔ enu yewo tɔgbiwoa, medze vɛ na wò o. Ta mekpɔe abe nye zikpui tɔ ene. Nya yiwo katã wògblɔ na mea, mexɔe de eme. Gakea, avɔdada la bɔea tɔgbi, awu dodo ɖe etea, ado awu le edzi hafi anɔ, eyae mi, anɔ anyi ƒo kano me va zi, zi ɖeka ta mitsɔe kɔ kem. Ta gake ne enye be ɣeyiɣi he de koa, etɔtrɔ ge. Efo, Mister Wisdom do dzi. Ebe nufialae nyɔ le secondary school. Ye ƒe secondary school me hiɔ, ye le biabiae bia be yedi be yeanya teƒee tututu ʋawo dzɔ tso. Ahan. Hafi mage ɖe teƒe ma, Nana Ojamfra ma enye nufiala yi ke nɔ wɔnae edzi ebe yeazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe ne ame yiwo katã va kpe ɖe eŋuti le yewo be fo ɖiɖi kɔsiɖa ve yiwo va yi me. Ebe Yehowa Mawu ne eɖo teƒe na ame sia ame, ame sia ame yiwo ke tso kpuiƒe kple didiƒe siaa. Ye mate ŋu ayɔ ame sia ame ɖekaɖeka vɔ yenya be wo katã wokpɔna e program ya ta. Yehowa Mawu neve ame wo katã wo nu. Míaƒe momo nɔmba nye zero two four three. Ne edze be nèdi be yeakpe ɖe mía ŋutia, míaƒe nɔmba nye zero two four three. four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six nye be bia ame ƒe eƒe eh, wisdom ƒe alo nufiala wisdom be biam be teƒe ka tututu eʋawo dzɔ tso ma hã le nyawo nyateƒe ma magic wɔla aɖeke mele xexeme egbe ate ŋu agblɔ ale yi ke xexeame dze gɔme teƒe yi ke xexeame dze gɔme tsoe ye ale mawu kɔ wɔ xexemea ame sia ame le eƒe susu zam Gake zi geɖea eʋawoa wogblɔ na dadatɔe be yewoatso teƒe aɖe yi ke woyɔ be mu. Yevuwo be the continent of moon yi ke yɔ mo le gba be the lost continent. Nɔ be the lost continent a eh, anyigba aɖe yi ke nye dukɔ aɖe yi ke bu gbidi le yi xe me ame ɖeke menya teƒe ye wòle o. Ye gblɔ mo nɔ be the lost continent. Ye enu mɔ wa, nye nyateƒe o, menye nyateƒe ame ɖeke menye o. Gake nu ye he numa vɛ nye be agbalẽ nyala gã aɖe nɔ anyi nɔ agbalẽ ŋlɔ gaƒoƒo mɔ me eƒe gbogbo hafi wa va dzi Yesu Kristo. Wo yɔ aƒetɔ ma be church world. Ye wo dometɔ ɖeka hã wo yɔe be Augustus, ya Augustus. Ame ve yiwo woƒe agbalẽ wo ŋlɔ ede sɔsɔ ge. Woawoe gblɔ be, Ame aɖewo nɔ anyigba aɖe yike Ne míle teƒe ma Tristan egbea míagblɔ be ete ɖe teƒe yi ke yɔ mole be Russia ye ebia ame mɔ wonya ame gbɔsusu ma ɖe nɔ teƒe ma yi ke gbe ɖeka anyigba ʋuʋu le anyigba ʋuʋu ma ame akpa gãtɔ ku ale be etsi ɖɔɖɔ yi ke nye asiaƒua va xɔ teƒe mawo katã ta anyigba ma kple edzinɔlawoa woku ƒio wo dometɔ sue aɖewo ko dzo. Enya yiwo sese me kpea la, ne xlẽ agbalẽa yi dzia enuyi wòŋlɔ ɖe eme ta. Mía tɔgbui aɖewo va xɔe se be anye teƒe mae mía tɔgbuiwo dzɔ tso, elabe teƒe ma ete le Mesos en Potamia yi ke yɔm wole egbea be Mesopotamia, ete ɖe eŋuti. Ye enu ɖekae hã nye be ame yiwo nya Mesopotamia gaƒoƒo ma mea, esɔ kple anyigba yi ke alo du yi ke le ʋenyigba dzi yi ke woyɔ be Anexɔ. Ɖo to nàse nya nyui egbea magbea me ne nàse nyui. Teƒee gbɔgblɔ be eʋawo dzɔ tsoe, alee ke teƒeɛ noe ele abe alee ke ane xɔ le. Nɔ be Mesos Empotemia, ne kɔe va English mea efiafiam be anyigba alo anyigba yi ke le etɔsisi eve dome. Ne ame yiwo nya anexɔ ne yia, anyexɔdu nye du aɖe yi ke le tɔsisi eve dome. Ta enumɔkulawo ƒe susu yi ɖe teƒe ma, elabe míetɔ gbɔ nu sia nu yi ke ke wowɔ tso keke woƒe dzɔtsoƒea, ne wova ɖo teƒe yi ke wole egbea, wodi be numɔ aɖe kokoko neva, eɖewoe nye míaƒe ŋkɔwo. Gake ne míegage ɖe emea, numekukui gaɖe fia be eyi ke xexeame blibo le egɔme dze ma, etsidzadza gã aɖe va, yi ke tsidzadza edza dzinu gbogbo, ɣleti gbogbowo ta hafi tsɛ ne wòakea, Esia ɖɔ anyigba dzi teƒe ɖe sia ɖe ale be nu sia nu ye le anyigba dzi nye nu gbagbeawo woku ƒiwo. Ke wobe amegbetɔ yi ke nɔ agba ye nye Noa. Noa ma wogblɔ be evi ŋutsuvi etɔ̃ ye nɔ si yi ke nye Shem, Ham kple Jafet. Blematɔ ne wolɔ ƒe viwo xlẽ me womexlã nyɔnu ta nyɔnu gbɔsusu me le wo dzi ame ɖeke menya o. Dzɔdzɔmenyawo na mínya be Noa kple vie ma kple srɔ̃a woawoe gagbugbɔ dzi kɔ ɖe xexeya me míele egbea. Nyateƒe wònye o, menye nyateƒe o, enu mae nye nyateƒe yi ke li, mísese egbea ema. Ale be woɖe eme be le ŋutsuvi mawo domea, wo dometɔ ŋutsuvi velia yi ke nye Xama, wobe ameyibɔ wònye. Ta anye be ameyibɔe nye Xam, e, Xama, wo dzidzimeviwoa, woawoe nye ameyibɔ yewo le xexeme yi ke wo dometɔ aɖewo nye míwo eveawo hã. Ye magblɔ be Xam mae edzi evi ŋutsuvi woame ene. Ɖevi mawoa, woawoe nye ɖevi yiwo ke woyɔna be Kush, Egypt, Libya, Kana. Evi ene yiwoa, edu yi ke wotsoa, edu ma ye va xɔ woƒe ŋkɔ egbea. Ye ta dzɔdzɔmenyawo na mínya be anye dzidzime mawo mee mía tɔgbuiwo dzɔ tso. ye teƒe yiwo ke wode dzesi be mía tɔgbuiwo nɔ tso gɔmedzedzea le Babilon nuto ma ma kɔ nye tɔsilawo nye ta. Wonɔ Tigris kple um, wonɔ tɔsisi yi ke woyɔna be Tigris tɔsisi enu kple uh, Efesu tɔsisi mawo be ye nu mía tɔgbuiwo nɔ tso gɔmedzedzea elabe míawo katã míenya be agbledela kple tɔsilawo nye. Ke teƒe ma nɔnɔa meva le dzidzem na wo. Woƒe ametsitsi yi ke nɔ ŋgɔ woyɔ be tɔgbe alo adela gu. ye nɔ ŋgɔ na yewoava nɔ Nile tɔsisi nu elabe teƒe sia teƒe yi wodi be yewoanɔ etɔ etɔ ŋuti. Nile tɔsisi mae wona ŋkɔ teƒea be Adzatome ye wogasusui hã be anye teƒe mae yɔ mɔ le egbea be Egypt elabe nyae gblɔm be mele le teƒe ya fi eƒe akpe akpe akpe akpe ɣemaɣia enu lé ɖe anyi menɔ anyi o ta wosusui be Adzatome mae ya nye teƒe yi ke yɔ mɔ le be Egypt heyi me le asinye gbã ta mase ɖe teƒea megbɔ dzi yi ge nyi tsɔ kɔsira gbe wisdom agbeshi toto ebe tɔgbi le nye suku dede me le prɛnprɛ le kumasia woko nam amewo nɔ nye kome sia yi le miaƒe ŋkɔ toto ŋu ale ŋlɔ totoa ŋlɔ te o o te o ŋkɔ aɖeke mele ʋenyigba dzi nenemɔ o Ŋkɔ yi ke nye ame nya be le ƒenyigba dzi nye toto. Ye nye ŋkɔ yi ke le ƒenyigba dzi. Nenye be toto gblɔm nèlea, ke magblɔ be enye ŋkɔ yi ke mía tɔgbuiwo tsɔ abe dzideƒo ŋkɔ na woƒe viwo. Egbea va trɔ zu abe ahanu ŋkɔ ene yi ke woƒoe ɖo kekeke wòva zu abe ŋkɔ yi ke wogblɔna be be toto mekpɔ vese ƒe dzodzo hedzona o. Ŋkɔ nye toto yi ke nye ŋkɔ yi ke ne wodzi via, wotsɔ lie ɖevia ƒe Se, eye nenema ke wokɔ die dzi ƒo ne ɖevie, agblɔ ne ɖevie be, Wò se yi ke nètsɔ va gbee ma, mègakpɔ ame aɖeke ƒe nuwɔna be yeawɔ o. Suetɔ kakɛ le asiwòa, nedzɔ dzi na wò. Susu ma tae wogblɔna be, Toto mekpɔ ve se ƒe dzodzo be yeadzo. Ɖesiaɖe yi ke le asiwòa, nesu akɔ na wò. Ta nenye be nèle ŋkɔ ma gɔme di na saa, dzideƒo ŋkɔe wònye henye ahanu ŋkɔ egbea. Tɔgbuimedie mabia be ɖe amesiame ŋutsu ɖesiaɖe ata ɖe efiẽnyɔnu mahã, dekɔnumetsi-trele alo dekɔnumetɔa si ameaɖe yike aɖe fiẽnyɔnu srɔ̃ɖe ɖa lɔlɔ̃ ƒe nyae wònye kple nugɔmesese. Gake susue ta nenye be ameaɖe gbɔ ava ɖe fiẽnyɔnui, wòle be woayɔ amea aɖe nu ɖeka va eme nenye be gbã womeƒoa fiẽnyɔnu o, evevelia womedoa li ɖe fiẽnyɔnu dzi o, etɔtɔlia Kafra zibɔziɛtɔ, womedɔ kple efiẽnyɔnu le woazã gbe dzi o. Na manye kɔsiɖa gbea be gbea kɔsiɖa yo dzi. Ne nye srɔ̃ mekpɔ madɔ kpli le kɔsiɖa ta ese li yi ke nenye be nenye efiẽ nyɔ ŋutsu ye be yeaɖe fiẽnyɔnui ele be rabi woagblɔe na ne mele mena mɔ woɖe numawo me na wo oa akpɔ be woagbe dzi anɔ tsotso elabe kɔ nya ɖo ame ma wonya ɖoe abe fiẽ ene koa gbɔgbɔwo le eyome le yi mate ŋu awɔ nusianu ko adzo scot free o.

Efo Joshua bɔ bi, Ee, fonye, mese ŋkɔ didi lo. Nena mí hundred Ghana cedis alo cedi alafa ɖeka ye nema ke nye Kate eɖu alo Kate aɖu. Nena mí cedi bla eve. Godwin agbe mɔ na mí cedi bla eve. Belinda abla na mí, Belinda abla Bonuedi, ok, Bonuedi, Bonuedi, ok, nena mí cedi ewo. Philip Joe. akpe nɛ siɖi wòe nena mi Felix dɔ sese na mi siɖi ewo Steven zogli zogli na mi siɖi ewo Michael wɔla nyo. Efo Mike megbɔna mayi va mavatrɔ lé ŋku le ŋkɔ ŋti nyuie. Kɔmla

Awu ni CD bla vɔvɔ ɖekɛ nena mi Moses nakpo o tɔgbi tɔgbi tɔgbi Moses nakpo ahan yike nye eʋe ɖekakpui fia yike le nkrakae nena mi CD bla eve Monica Brown nena mi CD alafa ɖeka nenye be me yɔ ŋkɔ ko ŋkɔ me ɖi nyuie oa ne mi kpa dza agba be number edzi ne kɔ ga tuia yɔ number ma nɔ ale be ne producer ne na ɖe me ne sia elabe amewo ƒe ŋkɔ ne hie David akpɔ Na mi CD wuiɖekɛ. Joseph Wonder CD wue wòna mi. Bo, ok. Bonnie Stania. CD blaveve ɖekɛ tso ŋɔlɔƒe abɔlɔve. Ahan. Yi ke ame geɖe yɔna be nuka? Baba. Meŋlɔe be no naɖo ŋku dzi nu. Bertha Amekudzi. CD bla vɔvɔ ɖe ke yi Manuel aklama aklama nu na mi CD ewo Beatrice afi segbedzi na mi CD ewo Simo ga e gaku CD bla ve ne na mi Victor anagli na mi CD bla ve Chum Eric CD woe ne na mi Jude ahɔli ok ahɔli CD bla atɔe ne na mi George Gatogo na mi CD bla eve Christopher alo ya Christophe Christopher na mi Christopher Ahianu CD wuiɖekɛ ne na mi Esther Fɔnyikpɔ na mi Fɔnyikpɔ na mi CD bla eve ye nemake nye Gradis Yawa Mawuse

Diamenu ahan nkɔe ama nɔ eɖɔm ɖo nu nyi tsɔ. Gbadagbe ma nya gblɔ be le xɔ dzi gbɔɖe ye miega va miaga yi ɖe wɔna wo dzi egbea. Me gblɔ be ama ɖewo bia bebia ɖo ku ɖe Kristotɔ ƒe nuya ŋti me ɖi ma ɖɔ dzi bebia ma o gake ne me yia ne glo mascot, savior. Ebe tɔgbui medi be naɖo biabia ye ŋti nam elabe menɔ ɖokuinye bia ye amewo hã nɔ biabiam be ame sia ame ne ase gɔme egbea. Ebe wa e ebe susu kata e eʋe du aɖewo eʋe dukɔ aɖewo wonɔ amegbetɔ mem nenye be ame kua wo mena ame ma hã ele bebie ebe yedi be yanya wo nɔ mem ko wogblɔ be amea dze tɔe wonye ebe susu kae da megbe ne numɔ em zigeɖea eʋe dukɔ yiwo nɔ numɔ ko nye tɔwo ŋtɔwo Wɔ ko miɔ tɔ ŋwɔ ko nɔ mɛ nya aŋlɔ nyi mɛ se kpɔ bo wɔnu ma nɔ wɛ kura ke bebe mɔ le wɔm la em ye ma ame ɖeke ma tiwa gblɔ le tɔŋu be tɔŋu tɔ be de kɔnu nyɔ alakpawo tɔŋu diwo kata kpɔ mɛ la dunɔ ɖo kisiwo kata wo nyɔ wo me zɔ ediwo kata le tɔŋu agavɔ wo zɔ wo wo zɔ kpla ŋlɔwo mafiawo wo zɔ lɔ ɖo kisi ame yo yɔ mɔ le be bakpawo wo zɔ lɔ ɖo kisi Emm, batɔ me ƒe kple towo katã, ame sia ame, duwo nu, nu, ne ge le even batɔ kura ƒua, dukɔ ɖeka ɖeka ame atɔ ye wɔ batɔ du. Ame sia ame kplɔ de kɔ nɔe o. Gake ame aɖeke me nya susu ye ta tututu wonɔ nu ma wɔm o. Enye me xɔe de eme be dekɔnu elabe me ge ɖe eme, ge ɖe eme, ge ɖe eme nyemekpɔe nenema o. Gake menya nyuie be ke mía tɔgbuiwo nɔ Nile tɔsisie nu le teƒe woyɔa be Adjatto mea, mía tɔgbuiwo wodo ka kple ame yiwo yɔ mɔ le egbea be Israel-tɔwo. Israel-tɔwo hã womia ame. Nyemenya ne be teƒe mae mísrɔ̃e kɔ tsoe ya o, gake enye se vevie le Ghana-nyigba dzi be nenye be nyagã aɖe ku alo amegã aɖe ku ye ko ewɔ ame aɖe nenye hlɔ̃tatɔ ye ne mea ame ma ye eviawo melɔ̃ ye nemea nɔ kplɔ yi ɖe kɔta ne mekasa ale me ele xɔ me nɔ ge ƒe gbogbo. Menye Ghana se wònye ese me da megbe ne nu maye o, gake nye nyemenya susu ye ta wonɔ wɔm ale ʋe nyigba dzi ɖo o. Tɔgbui, e, metso abe agave vi, agave dzi vidzidzɛe menye, vɔ mele ɖɔm kɔkro. Medi manya be ɖe wonɔ tɔgbui aɖe yɔm be Adela Aʋadali, ame kae wònye. Nenye be bietsɔ agave dzi ko le be na nya aƒetɔ ma kple e tɔgbui aga hã o, woe nye ameyiwo susu, ameyiwo ƒe susu ɖa yi ke wo nɔ ŋgɔ ne agavawo tso gɔme dzidzie. Eyi ke mía tɔgbuiwo do le ŋɔtsie gli me vɔ ye wova ɖo teƒe ale wo be ga ƒea. Wonɔ ta me bum ale abe kɔ dodom le gli mamenya me sia me do kpli wò dukɔ gbogbowo, ame abe Pekiawo kple Toawo, womedo kpli mía tɔgbuiwo tso gɔmedzedzea o, ba kpa kple tɔtɔ ma o hã, ame abe Afiƒewo kple Towo, wowo kura yi egli me, womenɔ gli me kpli mía tɔgbuiwo o. Eya ta wonɔ, woɖo, wova nɔ anyi nɔ takpekpe wɔm nɔ wo ɖokui biam be ɖe, ne yewodzo yina ɖe yewo nɔviwo ke megbe tsi ge va ɖe, leke wowɔ ge hafi adi kpɔ yewo? Aƒetɔ yɔ mele be tɔgbui, mia tɔgbui yi ke gblɔ be nele fia be wole yɔm be tɔgbui

woka ti ŋuti, ava ka ti ŋuti, aka dzoguidzoguiwo. Ke ne enye be dukɔ bubu ale va ɖo gama, ke nya be teƒe ya dukɔ ye wotɔ ye o. Ye tɔgbui ma yɔe be Abadalia ye nye ame yi ke ɖe susu ma kɔ vɛ. Egbea ame ɖe me nɔ. 0243408086, 0243408086. Nenye be wohã be yeakpe le wɔna ye ŋutia, be wɔna nayia, 0243408086. Tɔgbi le dekɔnu me ŋkeke nenee ameyinugbe nɔna anyigba dzi hafi dzo yina ɖe dziƒo. Hum. E, le nyawo nyateƒe mi, le dekɔnu mi, wonɔ gbɔgblɔ be ŋkeke e, blane fɔte, wonɔ gblɔ be ŋkeke blane fɔte de si wonɔ gblɔ, gake eku ɖe emɔe dzi amato hafi dzo. Elabe le xexeɛ me mí le amegbetɔe ŋtilã me eve ye le amegbetɔ ŋti. Mí tɔgbuiwo yɔ ŋtilã gbãtɔ yi ke le mía ŋti mí kpɔkpɔ ŋfi ye eye le ŋti nɛ be ehe siwɔa wo yɔɛ be ŋtilã ma ye yɔ mɔ nɔ be wowelime ye ekie le gɔmee ye wo yɔ be ŋɔlime. Nenye be amegbetɔ kui, amekukua nɔna bɔɖiɛ ŋti ame na mi kui ŋɔlie enɔ na ame kukua ŋuti va de asi na gaƒoƒo ye me woɖi susu ye ta nɔ gbɔgblɔ be ŋkeke we ŋkeke eh, bla nenye be le gaƒoƒo mɔ mi mi tɔgbo me di ame fridge o na ame ku gbie tsɔ ko woɖi ye ta na ame kukua le anyigba dzi kekeke ye wo ŋuti gbala ke yɔ mi le be wo wele me wo nya vo koa ke edzo le ŋuti ame eh, vɔ gba me le nenema o ye ame yi nugba be ame yi wo nya ame tsi ʋu me Vevietɔ, ame yiwo ŋutɔ de ka ve hafi kua, woƒe luʋɔ alo woƒe ŋɔlia medzroa le xexeya me kaba o. Ye ta be mese be wonɔ gblɔ nenema ye anye le blema. Gake le egbe ŋkuʋuʋuye me, ame kua wote dia ame fridge me abe ame eƒe ɖeka kura womeɖi ge o. Ŋɔlia hã medzodzoge o. enɔ na enɔ na bɔ diɛ nti vova ɖa si ne ta mi ke ta ema gblɔ mɔ le la bi susu koe nyɔ wo nɔ gbɔgblɔ mi nene ma dzro ɔnɔ la bo do dzi yawo gbɔ mi ta nyateƒe gbɔ mi ta asembri ma ni ye ne nye le eh, kofori duya nkra kain ebe tɔgbi dzagbagba be nanɔ nu fia mi tso mia dekɔnuwo kple mia ƒe gbegbɔgblɔ nti abi ale le gblɔ ne eh, Mr. gbɔ mi ta eh, aŋlɔvi dzidzi yi ke va nye asembri ma le krɔbɔtɔ domi nakpɔ be wogase papapapapa tɔgbi medi be mabia be be eh, still i eh, yemese eveawo ƒe history wo especially ebe tɔgbi to kuku ɖe ɖe mea yemele eveawo ƒe historya dzɔdzɔmenyawoa eme mekɔkɔm nam nenye be woge ɖe ŋɔtsie ne mige ɖe ŋɔtsie o elabe medi mabia be ɖe ŋɔtsiewo ɖe teƒe kawoawo hã wotso yi eŋawo nya. Yesu su katã woƒe gbegbɔgblɔ eto vovo kple mía tɔgbuiwo ƒe gbegbɔgblɔ ɖo. Ye susu katã agbalẽ ɖeke mele ʋenyigba dzi yi ke ku ɖe nɔewo ŋuti o. Ke bibia nye be enya yiwo gblɔm nènɔ ɖe, teƒe kae nènɔ nya yiwo kpɔm tsoe? Womebia tɔgbe be nunyae teƒe ka ye nenɔ kpɔm tsoe o. Ne estedi nye nyuie abe ƒe eve nye ya, àkpɔ be le gɔmedzedzea mekplɔ amewo vɛ va nɔ interview wɔm na amewo woanɔ nu fiam kpli tɔtɔ. Gake va ɖo teƒe aɖe akpɔ be meva le, mete va wɔ program le ɖokuinye si. Emena, eme, eme kɔ be menɔ zikpui aɖe dzi yi ke zikpui ma ƒe nunya yi ke wòhiã le gbɔgbɔ mea, ekpekpe ɖe ŋutinye. ta womebie tɔgbe be enya yi negblɔ ɖi gan kpɔ nya ma tsoe pitɔtɔ a o. Da akpe ne Mawu do gbe ɖa be manɔ agbe didi eyi ke le asinye manɔ ɖe nɔ fefiem. Le nyawo nyateƒe mea, ŋɔtsɛwoa eʋawoe wonye. Vovototo aɖeke mele wo me o. Ŋɔtsɛtɔwo nɔ eme hafi xexeme dze egɔme kpli mía tɔgbuiwo. Ye magblɔ be le mía tɔgbuiwo ƒe nu sia nuwo wɔa ŋɔtseɔnɔ me. Mía tɔgbuiwo kɔ va ɖo ŋɔtse teƒe yi ke kaka va eŋe nyi eŋeawo domi gbã ye nye teƒe yi ke mi nɔ wo yɔ be te wo va ɖo tɔsisi yi ke wo yɔ be Monu tɔsisia. Teƒe ma ye wo dze gɔme. Wo va ɖo teƒe ma. Hatsotso ɖe sia ɖe kple mɔe dzi wo to he tso Monu tɔsisiɛ. Teƒe ma koŋ ye kaka va. Ame aɖewo me lɔ̃ tso tɔ o. Ame aɖewo gbublɔ kɔ dzo. wova le be ne teƒe aɖewo gbã. Ame aɖewoa, amli ma yekɔ tso tɔe, ame aɖewo ƒo xlã tɔ, ame aɖewo tsi teƒe ma. Teƒe ma míaƒe kaka. Ta nenye be ame aɖe do ŋgɔ ŋu nɔvia va tuia, ame ma eɖo akɔ su le ame mamleawo dzi. Nenemae, eta akpɔ be ŋkɔ yiwo katã nɔ ŋɔ tse efia yiwo katã mía tɔgbuiwo va tua, akpɔ be woƒe ŋkɔwoa, eŋe ŋkɔe wonye. Mayi mava, ne megbɔ va, megbɔ ava yi ɖe dzi. Nam just two minutes I will be back. Stay with you.
Meda gbe manyagblɔ ne miefoyi ke woyɔna be Mister Kennedy. yi ahinkra tso to kpali me tso keke nyi tsɔ kɔsira yi va yia ekpe ɖe mi ŋti egba ye ga nya amɛ ke ga na mi si ɖi alafa etɔ yehowa mawu ne yi re kple mi ame yiwo katã le wɔna ya wɔ gebre ame gebre amelu alo ame to ne na mi si ɖi bla vɔvɔ ɖeke daniel ekpɔ ku na mi si ɖi bla eve ye nenema ke nye mɔni wo yome mɔni wo yome si ɖi bla ve ye nena mi kpɔ gbla kpɔ gbla Mary na mí si ɖi ewu Enɔk yao agɔ su na mí si ɖi wu eye ne ma nye Geshɔn kpetigo ne na mí si ɖi wuiɖeke yi Manuel eta na mí si ɖi bla eve Francis Jupiter na mí si ɖi bla vɔvɔ ɖeke Francis Kujo agbe ɖi si ɖi wu eye ne ma ke nye mía fo lio ame na kpɔ si ɖi bla vɔvɔ ɖeke Antoinette Doce aku.

Gɔnny, Mike Atipo CD blave nena mi, Louisa Soezide, Soezide nena mi CD bla eve ye nenema ke nye Godwin Ameshiko nena mi CD bla etɔ̃. E, nanenu, ok, Nɔvɔ, Nɔvɔ Moses na mi CD ewo, Frimpong Amil nena mi CD ewo ye nenema Jennifer Asra nena mi CD ewo, Olivia eh, adzoa namisiɖi eve, Nora eklu namisiɖi eh, we eve ye nemake nye Anthony anagba siɖi bla vɔvɔ ɖeke, Joshua dra siɖi bla vɔvɔ ɖeke. Manye be mayi dzi vɔ teƒe ya eye ɖe mɔ na egbetɔ ɖo. Meda akpe manya gblɔ na nenye be neɖo ga la ŋu mese ŋkɔ anyi tsɔ kɔsiɖa gododo le ŋti eme nenyo na amesiame. Bye bye.